Ok, dann begréissen ech Iech op eiser éischter Pressekonferenz no den Wahlen. An mir wëllen do e bëssen de Bilan maachen vun den Wahlen vum 20 Oktober an och e puer Commentairen afginn zu der Regierungsbildung, déi jo elo am Gaang ass ze geschéien. De Marc Baum kennt Der jo, de Gemengerot vun Esch, Zweetgewielten am Südbezierk. Ech wëll de Justin Turpel awer nach hei entschëllegen, deen dës Woch am Congé ass an net un deeër Pressekonferenz hei kann deelhuelen. Wann een déi Wale kuckt vum 20 Oktober, dann mengen ech ass ee ganz wichtegt Resultat derbäi erauskomm, wat mengen ech déi Walen awer schlussendlech determinéiere wäert, dat ass, dass déi zwou Regierungsparteie jiddwereng verluer hunn. An ech mengen och souguer, dass se net, wéi heiandswo behaupt gëtt, ënnerschiddlech verluer hunn, mä dass se an deenen zwee grouse Bezierker, wou sech wierklech all Parteie gläichberechtigt géintiwwer stungen, déi un deene Wahlen deelgeholl hunn, dass se do allen zwou erstaunlecherweis gläich Verluer hunn, mat 3 Prozent Minus a jiddwerengem vun deenen zwee Bezierker. An ech mengen, dass do och zwee Faktore mat eng Roll gespillt hunn. Dat Éischt, dat ass, dass csv ganz kloer identifizéiert ginn ass mat deem Machtmëssbrauch, dee geschitt ass. An deenen Affäre Wickring, Léiwing, Cargolux, Bommeleeër a SREL, an datt en doduerch och duerch déi Haltung, déi se an deenen Affären ageholl huet, géintiwwer vun deenen anere Parteien ëmmer méi an d'Isolatioun geroden ass. An dann deen zweeten Effet, deen hei bei deene Wale gespillt huet, dat ass, mengen ech, déi desaströs Sozialpolitik, déi awer gemeet ginn ass. an deene vergaangenen Joeren vun deer Regierung aus csv an LSAP, vun Indexmanipulatiounen, strukturelle Rentereformen a budgetär Austeritéitspolitik, fir nëmmen dräi Aspekter dovun ze nennen, eng Politik, déi staark kritiséiert ginn ass vun de Gewerkschaften ausserhalb vum Parlament, an zwar vun alle Gewerkschaften. an am Parlament eleng vun déi Lénk kritiséiert ginn ass. An ech mengen, de Fait och, dass déi Gring verluer hunn, zwar nëmme liicht an alle Bezierker, huet och dermat ze dinn, dass se lénk Stëmme verluer hunn duerch déi Toleréierung vun deeër Politik, déi se bedriwwen hunn. A souguer deelweis si se jo nach méi wäit an hire Fuerderunge gaangen, wéi dat, wat vun deeër Regierung virdrun duerchgesat ginn ass. Geet heimadder eng Period eriwwer vun néng Joer Regierungskoalition vun deenen zwou Parteien, déi während deene leschten 30 Joer wäitgehend zesumme regéiert hunn, an zwar während 25 Joer, an ech mengen och, dass hiert politescht Personal an alle viraus hir Iwwerfigur Jean-Claude Juncker generell ugeschloen aus deene Walen hei erausgaangen ass, och wann et dem Etienne Schneider gelongen ass, eng Aart Palastrevolutioun géint csv am leschte Moment ze maachen. Gewënner vun deene Walen hei si ganz eendäiteg op der enger Säit DP, op der rietser Säit an op der lénker Säit déi Lénk, dat heescht déi Liberal. Awer och eng gesellschaftskritesch Kraaft am Parlament huet gewonnen. bei deene Wahlen. Et huet sech, mengen ech, och am globale Kräfteverhältnis zwëschent Lénks a Riets net vill am Land geännert. Csv bleift och nach weiderhin, an dat ass ganz kloer, stäerkste Partei a bei wäitem stäerkste Partei mat 32 Prozent am Süden a 35 Prozent am Zentrum. Den adr huet An alle Bezierker verluer, muss een och festhalen. Ech mengen awer, dass den adr nach weiderhin e Radikaliséierungspotenzial op der rietser Säit wäert duerstellen, wat déi kleng, déi méi kleng Parteien ugeet, déi net an d'Parlament erakomm sinn. Do bleift. Deeën hiert Resultat mengen ech nach ze analyséieren. Dat betrëfft och besonnesch d'Piraten, wou ze festzestellen ass an deem Lénks-Riets-Spektrum, wou se sech do situéieren. Ech wëll awer drop hiweisen, datt se e wirtschaftsliberale Programm haten, awer vläicht op der lénker Säit Stëmme kritt hunn. Dat ass alles, mengen ech, nach am Detail ze analyséieren. Wat d'Regierungsbildung elo ugeet, ass et jo elo ganz offensichtlech ginn, datt mer histeieren op déi Koalitioun ouni csv. Dat wäert elo ëmgesat ginn, obschonn bei der DP eng Rei vu Retizenzen am Ufank waren. An ech mengen, dass dobäi awer eng wichteg Roll spillt, an dat soll een a Betracht och zéien, dat ass deen wierkleche Machtmëssbrauch vun der csv an deene leschte Joren, déi keng Léiere gezunn huet aus deenen Affären, déi eng Demissioun vun der Regierung ofgelehnt huet. An dobäi kënnt nach deen offensichtlechen Amtsverschleiss awer vun engem Premierminister, deen esou laang am Amt war, 19 Joer, an dobäi nach 30 Joer laang Minister war. An d'DP huet natierlech, spillt natierlech elo eng wichteg Roll an deem Ganzen. Si ass zwar nëmmen déi zweetstäerkst Partei numeresch an der Koalitioun. Si ass och eigentlech minoritär mat 13 Sëtz géintiwwer vun 19, déi Parteien, déi awer e lénken Usproch hu wéi d'LSAP oder déi Gring kritt hunn, ass se eigentlech minoritär an deeër Koalitioun. Mee doduerch, datt se gewonn huet an déi aner verluer hunn, wäert se de Premier stellen a wäert och hir Programmatik an hir Ideologie verstäerkt an déi Koalitiounsverhandlungen do erabréngen. An ech mengen, dass DP ganz kloer awer an där neier Regierung, wéi dat och an hirem Wahlprogramm kloer gëtt, d'Fuerderunge vun deene Kräften an der Gesellschaft vertrëtt, déi dominéieren, déi verlaangen weider sozialstaatlech Strukturreformen, op deene verschiddenste Gebitter, Index, Aarbechtsrecht, Renten, Spuerpolitik, Aféierung vu private Gestiounsprinzipien am Staat, och wa se gläichzäiteg ugëtt, fir de sozialen Dialog ze stoen. A leider muss een och feststellen, dass och an de Programmer vun LSAP a Gringen, awer och duerch d'Zesummesetzung vun deene Lëschten, och wirtschaftsliberal Elementer, déi engem Suerge maache fir d'Zukunft, present sinn. Wann ech zum Beispill kucken, dass déi Gréng antriede fir eng drëtt privat Rentesail, also e Sail am Renten, am öffentliche, niewent dem öffentliche Rentesystem. Et ass zwar awer gläichzäiteg ze soen, datt doduerch, datt csv vun de Machthiewelen ewech wäert kommen, datt dat no baussen als eng politesch Revolutioun natierlech verstane gëtt an engem Land, wat jo awer esou dominéiert war duerch déi Partei, datt esouguer vun engem CSV-Staat geschwat ginn ass. Et wäerten och gesellschaftlech Moderniséierungsprozesser aus. deeër Koalitioun ervirgoen. Mee et soll een dat awer och, mengen ech, an dat ass den Thema vum Marc Baum herno sengem Exposé, muss een dat, muss een dat awer och awer relativéieren. Et muss ee kucken och, wat an deenen eenzele Programmer steet vun de Koalitiounsparteien. Et muss een och wëssen, dass eng Zweedrëttelsmajoritéit erfuerdert ass, fir Saachen duerchzesetzen. Duerfir menge mär, dass ouni gesellschaftlech Mobiliséierung och an ob deem Gebitt vun de gesellschaftleche Reformen et net wesentlech ka weidergoen. Duerfir ass festzehalen zum Schluss, dass déi Koalitioun do an engem grousse Spannungsverhältnis wäert stoen an alle Froen, gesellschaftlech Froen, wirtschaftlech, sozial Froen, An wat eis Roll ugeet an deem Ganzen, wäerte mär natierlech weiderhi verstäerkt am Parlament d'Interessen och vun de Gewerkschaften, vun den Ëmweltorganisatiounen, vun de Biergerrechtsorganisatiounen vertrieden. A mer wäerten den Usproch erhiewen am Parlament op Verännerung an och op Ëmverdeelung géintiwwer vun deeër Regierung. An deem Sënn hu mer decidéiert, fir aktiv anzegräifen an déi Koalitiounsverhandlungen, se ze begleede vu baussen eraus, andeem mer sechs Schwéierpunkten noeneen wäerten analyséiere vun deene Koalitiounsverhandlungen. En éischten Thema analyséiere mer haut, dat ass dee vun der Demokratie, Verfassung, Biergerrechter, an dann déi aner Kapitelen. behandele mer no a no an deenen nächste Wochen, Sozialsituatioun, Wirtschaft an nohalteg Entwécklung, Wunnengsbau, Steieren an Ëmverdeelung vum Räichtum, a Bildung an Ausbildung. A mer fänken haut u mat deem éischte Kapitel, wat Iech dann de Marc Baum wäert virstellen.
An de Commentairen zu där Dräierkoalitioun, déi sech jo relativ séier no de Walen ofgezeechent huet a wou et jo e Wëlle vun den dräi Parteie ginn ass, fir déi op d'Been ze bréngen, ass ganz oft vun engem historesche Moment geschwat ginn an et ass drun erënnert ginn, datt et virun entretemps 35 Joer eng Koalitioun ouni csv ginn ass an mat där. Csv, Mat der Koalitioun ouni csv gëtt verbonnen eng Zort vu gesellschaftlecher Moderniséierung an eng Zort vu gesellschaftlechem Opbroch. An dofir menge mer, datt déi Fro vun der Demokratiséierung vun der Gesellschaft fir eis ganz wichteg ass, en plus well mer, well mer och an eisen éischte Commentairen no de Wahlen drop opmierksam gemeet hunn, datt mer och, Zu dëser gesellschaftlecher Moderniséierung an Demokratiséierung stinn, an d'Initiativen, déi an déi Richtung ginn, déi fortschrëttlech sinn, ënnerstëtze wäerten. Duerfir menge mer, datt et derwäert ass, wierklech och e bëssen op d'Programmer ze kucken an ze analyséieren, wat méiglech ass, an aus eiser Siicht Impulser ze ginn, a wéi eng Richtung et misst goen. Mär hunn doranner dräi grouss Themekomplexer erauskristalliséiert. Dat éischt, dat ass, d'Verfassungsdebatt muss erëm ufänken. Se muss op engem Stadium ufänken, datt déi Viraarbechten, déi bis elo gemeet ginn, oppe geluecht ginn an datt doriwwer diskutéiert gëtt, breet diskutéiert gëtt an der Gesellschaft. En zweete groussen a wichtige Volet ass, datt mer, mengen ech, oder datt mer wënsche géifen, datt dës Koalitioun zu engem neie Begrëff vu Politik giff kommen a vu politescher Praxis. An dat Drëtt, dat betrëfft d'Verhältnis, d'Relatioun tëschent dem Stat a senge Bierger. An den Ukënnegungen ass scho ganz vill vun Neiufank, grousser Staatsreform, Fënster oprappen geschwat ginn. A mir mengen, datt een, fir dat ze maachen a fir dat eescht ze huelen, e wierkleche Paradigmewiessel misst aféieren an deen och misst begleede mat méi grondsätzleche Reflexiounen zu der Aart a Weis, wéi dëse Staat bis elo funktionéiert huet. Well d'Zil kann net eleng doranner bestoen, datt eng Partei lo neméi an der Regierung ass. An den demokrateschen Opbroch an déi Hoffnungen, déi domadder bäi ganz ville Leit verbonne sinn, déi musse sech am Regierungsprogramm, am Koalitiounsaccord rëmspigelen, soss leeft dës Koalitioun ganz, ganz séier Gefor, ënnert d'Rieder ze kommen, well se op anere Gebitter wesentlech méi wäit nach programmatesch ausenee läit. Zur Verfassung, Mär hunn et méi wéi eng Kéier gefuerdert am Fong an der Vergaangenheet, datt déi Debatt misst breet an der Ëffentlechkeet gefouert ginn, well mer brauche méi wéi just e Facelifting vun der Verfassung, mer brauchen eng wesentlech Reform vun dëser Verfassung. An et ginn. Eng ganz Rëtsch Sujeten, déi doranner mussen thematiséiert ginn, an der Ëffentlechkeet breet diskutéiert ginn. Dat ass d'Trennung vu Kierch a Staat, dat ass generell d'Fro no der Staatsform an d'Fro nom Staatschef. Et geet ëm d'Gewaltentrennung, et geet ëm Fuerderunge vun engem Verfaassungsgeriicht, d'Roll vum Staatsrot, net nëmmen d'Aart a Weis, wéi de Staatsrot zesummegesat ass, mee virun allem, wat de Staatsrot och soll, wat seng Funktioun ass. Et si wesentlech Elementer vun Informatiounsrechter vu Bierger, déi missten an enger Verfassung drastinn, Dateschutz, Selbstbestëmmungsrechter, awer virun allem och déi sozialstaatlech Errongenschaften, déi am zwanzegste Joerhonnert erstridde gi sinn, missten och hire Widderklang an der Verfassung an esou engem Text fannen. Et geet awer och ëm natierlech Ressourcen, d'Erausfuerderunge vum 21. Joerhonnert, allgemeng Gidder an ëffentlech Dingschtleeschtungen. An alleng déi Opzielung weist, datt dat eppes ass, wat eben net nëmme kann hannert zouenen Dieren diskutéiert ginn, mee wat breet an der Gesellschaft misst diskutéiert ginn a wann een deen Text wierklech e Sprong no vir muss mat deem Text wëll, mat där Verfassungsreform e Sprong no vir wëll maachen, da brauch een dofir eng gesellschaftlech Dynamik an eng grouss gesellschaftlech Debatt, well reng iwwer de Wee vun der Chamber huet eng Partei d'Méiglechkeet eng Spärminoritéit opzebauen, also eng Zweedrëttelmajoritéit ze verhënneren. Duerfer brauche mer eng breet Debatt. An déi dräi Koalitionäre mussen sech, mengen ech, deem bewosst ginn, wa se wierklech dee Sprong no vir wëlle maachen. Dat Zweet, wat mer gesot hunn, en neie Begrëff vu Politik. Et ass oft gesot ginn, datt d'Bierger kee Vertraue méi an d'Politik hunn an an d'Politiker, wat domadder ze dinn huet, datt an der Vergaangenheet, wéi d'Skandaler gewisen hunn, eng relativ obskur Praxis vu Machtausübung do war. Duerfir brauch d'Politik nei Reegelen. Och do ginn et an deene Programmer vun deenen dräi Parteien eng ganz Rëtsch Usätz. Dat Éischt ass, et muss een déi politesch Participatioun vun de Bierger Verstärken a se muss ausgeweit ginn. D'Sujete vun Auslännerwahlrecht, d'Erofsetzung vum Wahlalter, een eenzege nationale Wahlbezierk a verbonne mat lokalen an nationale Referendum, also Initiativméiglechkeeten. Dat Zweet ass, wat och bei deenen dräi ëmmer nees erëmkënnt, d'Stärkung vum Parlament, an dëst op den zwee Niveauen, souwuel a senger Kontrollfunktioun wéi awer och an den Initiativ Rechter vun den eenzelnen Deputéierten. A fir dat kënnen ze maachen, dofir brauch déi Chamber an déi Deputéierten natierlech och déi entspriechend Mëttel. Eppes, wat mär par contre ëmmer ganz kritesch gesinn hunn, dat ass déi Fuerderung no engem Beruffspolitiker. Mär mengen, datt de Beruffs-, datt d'Idee vum Beruffspolitiker u sech schonn a Widdersprooch ass mat wesentlechen demokrateschen Prinzipien. Duerfir wiere mer eis géint déi Proposition, déi vun engem, op jidde Fall vun deene Koalitionäre kënnt, vun der LSAP, fir eng Zort Technokratiséierung vun der Politik duerchzeféieren. Mir gesinn och doranner eng grouss Gefor. A fir déi Elementer vu Verfilzung, déi mer an deene leschte Joren erlieft hunn, fir deem entgéintzetrieden, menge mer, datt Interessekonflikter, déi bestinn tëschent privaten oder kommerziellen Interessen a politescher Machtausübung, politesch a Praxis mussen transparent sinn, musse kënne verhënnert ginn duerch déi Transparenz. A mer mengen och, datt eng Begrenzung vun der Mandatsdauer sech do misst aschreiwen, grad esou wéi kloer Reegelen, wéi Regierungsmembere sech ze verhalen hunn, Stéchwuert Deontologie. Drëtztens, d'Verhältnis vun de Bierger an dem Stat. Mär mengen, datt de Stat intransparent agéiert huet an deene leschte Joren op der enger Säit an op der aner Säit, datt d'Institutiounen deelweis gewisen hunn, datt d'Privatsphär vu Mënsche bespëtzelt ginn ass an der Vergaangenheet, wat muss kënne verhënnert ginn. Dat heescht, mer brauchen och eng nei Diskussioun iwwert d'Verhältnis vu privaten an öffentlechen. Mär mengen, datt den Zougang zu Informatioune wesentlech muss verbessert ginn, den Zougang zu Informatioune vun de Bierger. Mär hunn d'Propos gemeet vum, oder d'Beispill geholl um Hamburger Transparenzgesetz, wat am Fong de Géigendeel vun deem ass, wat d'Regierung an deem leschte Joer proposéiert huet vum Informatiounszougangsgesetz. Op der enger Säit. Op der aner Säit geet et drëm, de Schutz vu perséinlechen Daten ze verstäerken. D'Recht op informationell Selbstbestëmmung muss gestäerkt ginn, den Dateschutz an dat, wat de Geheimdingstsskandal gewisen huet, déi politesch Gesënnungsschnüffelei, wéi et genannt ginn ass, muss ënnerbonne ginn a mer fuerderen och, oder mer wënschen eis och ganz staark, datt mer wierklech eng restlos Opklärung kréie vu souwuel den historeschen Aktivitéite vum Geheimdéngscht wéi och vun deenen Aktivitéiten, déi elo nach gemeet ginn. Mär mengen, datt d'Enquêtëkommissioun och net hir Aarbecht zu Enn konnt maachen, mee datt se weidergefouert misst ginn, fir an deem wichtegen Domän Opklärung ze kréien. An dann, d'Affär Snowden huet et gewisen, wéi wichteg et ass, datt een eng Zort Whistleblower-Gesetz géif aféieren, déi et méiglech mécht, Mënschen ze schützen, och an Administratiounen a Verwaltungen, déi op Saachen opmierksam maachen, déi illegal passéieren. Wann ee sech elo déi dräi Parteiprogrammer ukuckt, da gesäit een, datt et do sécherlech Usätz gi bäi deenen dräi, mol méi, mol manner bäi deene klassesch politescher Lénker wéi de Gréngen an LSAP ass dat méi staark vertrueden. DP ass vill méi evasiv, wat déi dote Froen alleguer ugeet, wat déi dräi Beräicher ugeet. Mee mer mengen, datt et Noutwenneg wier, datt déi dräi géifen deen demokrateschen Opbroch wierklech an hirem Koalitiounsaccord festschreiwen. Dat ass d'Hoffnung. An den éischten Deeg hu mer awer elo schonn erëm misse feststellen, datt se en denkbar schlechten Ufank gemeet hunn. Wann ee gesäit, datt e Vertrieder vun der Finanzplaz, an der Verhandlungsdelegatioun ass, da stellt ee sech natierlech Froen iwwer déi Trennung tëschent kommerziellen Aktivitéiten a kommerziellen Interessen an ëffentlechen Interessen. Wann een héiert, wéi de Formateur Xavier Bettel sech zu Cargolux äussert, datt et Regierungsverantwortung nach ëmmer wier fir eng Décisioun ze huelen an datt si zwar consultéiert misste ginn, da stellt ee sech Froen, a wéi engem Kontext dat geschitt. Et gëtt kee Parlament, et gëtt guer keng parlamentaresch Kontroll iwwer Décisiounen, déi e systemesche Betrib zu Lëtzebuerg uginn. An Deontologiekodex, et ass zwar net méi an der Verantwortung vun der LSAP an och net vum Etienne Schneider, mee wann ee gesäit, datt den eemolege Wirtschaftsminister Krecké elo am Verwaltungsrot vun der fënneftgréisster chineesescher Bank sëtzt, dann denke mer, datt dat e schlechten Ufank ass an e schlecht Zeeche fir eng wierklech Demokratiséierung a Moderniséierung vun eiser Gesellschaft.